Abanchwa abarigereria ba LTV gose egetaseni gieto kia masikani nakwariganire naende echaneli togokwanera obosemia intwe buna egesaku kiomogusii aa noo togokwanera amang'ana aito yegenka kabira chinde chionsi chitari koigwa omanyete kera omonto bono ngosuka are gocha sobo ase bagokwana eruga yabo enyene ekiabo gianka chiturabi chinde chitari koigwa nari tokoigwana buna omogusii onye mbono ritang'ani gwaikire aiga Ntagete ngosabe ng'a o subscribe echaneli eye ekiagera ntokwanera amang'ana a siasa, iga iga amang'ana ye chisemi, na amang'ana amange, amang'ana oboremi, na ebinto ebinge ayia totungetie intwe buna egesaku kio omogusii omwancha omorigerire. Tobwate target yoka subscribers elifu eyemo, igo bono intagete obe egati ya baria elifu eyemo abwo batagete konyora amang'ana amanene korwa iga iga iga. Omanyete. Ense eye korwa chikura chiagachagete ebinto biakorekire ebinge sana, mpaka ebinde nairanire magega nkweborie ng'a, inki Nyasae agotaka gokorera iga? Omanyete, ekero chikampeini chiarenge, abanto mbare barenge nokwegena otamorusia ong'a Raila nkobare president, igo tindakana ng'a tarikoba. Ekiina ngere koti naende ntokeganyete na inche nabo nyigwete ng'a abe president. Lakini abagusie batebete ng'a tosanera mokamomura otaramorora. Banto baminto, abarai mbare bande naroche na amaiso gusii igaa, bare gotara na egekuba ekenene, bagotebia abanto ng'a abanto baminto chikura agotwagete togakora. Chikura agwo twakorete kare, omogaka oria na ogotangaswa oganyire gotangaswa, bono nkebori iga rende, ekero chikura chiatangasetwe, onye bakorete goaka chikura kare, naende ebare goteba ng'a barabwo na esystem. Igo ng'a bare kong'aina omogaka onde, bagatangasa omonto omoao, ekiagera onye chikura bakorete kare. Intwegenete ng'a kango bono mogakori kango nere otangasire koba omobui, ekiagera ne nabwo abanene b'ense nabo bagokora egasi y'omonene bw'ense atoire. Bono, inche ngakagera ng'a rende aande, mbaka begete emeroberi enchera gete gokonya omogaka onde aire chikura. Mpaka bagachaka korama abana bande korwa ase ebiama binde. Bagachaka korama abana bande bosongo aiga, bakagenda nyamira bagachaka korama abana bamwabo, bakobachecheria bakobaroka ng'a ng'a ng'a ng'a nabanto barabase gokobuna buna amagoro, ng'a nabanto bange gose ng'aki barabase gokwara, yaani bakarama abana bamwabo. Bono ebinto bigaonchoka buna biaonchokire. Omonto otangasire president bono, nomonto oria abanto abwo bare kokoboko, oyio rende ore ko oyio agoteba ng'a bare komwara. Bagatara na egekuba, bakarwana chisegi ebosongo eye, bakarwana chisegi nyamira, bakorwania abanasiasa gete, ase eng'encho babwate chinguru chi'omonene bw'ense. Omanyete? Abagoteba ng'a ekero nomochakano nkere nomoerio, naende e- e- omosemo noro ogoteba ng'a bwekegusii timanyeti gose nabo gokwana igo rakini, ng'a ng'a otaranache omoragia etoka kwarengereire, taribo? Nabo kegokwana igo. Otarachaka koiyia abana bamino chinda, otarachake gochegia abana bamino etoke kwarengereirie ekiagera abanto aba okoumera ekero ogotiira engasi gochia enyomba igoro maete to maete tiga mbatebie aba aba renda mbatebie abagusia aba, tokoriina omote ogende omenye igoro goik nobera ororo emiaka mpaka kaika engaki omote oyio ogoika korwa igoro lazima itafika wakati. Tokorina ekerama ki'enyomba igoro n'engasi, omenye oromire ere, goika rituko riikerane ogotirimboka oche ensaa ase abanto baria gwatigete. Onye kwarinire omote abanto mbare gwatiga nsaa, gwachiire igoro, rituko ngoika rire, nebe emiaka, nebe amatuko, nebe emetienyi, ekero kegao ogotirimboka oiche koomera abanto baria naende gwatigete ensaa. Bagateba iga, Korera amaya, abanto baria okoomera kogotiira gochia igoro, bakorere amaya, tobaisa kobachaya, ekiagera abanto abwo abwo abwo abwo abwo abwo otigete ense kogotiira, nabwo ogocha koumera ekero engaki yao yogotirimboka yaikire. Mwanyabanto taiyo okoriina, mwanyabanto taiyo okoriina obere igoro aaria rioka. Goika nonye Nuhuru bono iga, iga ari nagaika igoro, bono naende gotirimboka are, agende ekenyoro koria isichombe buna abande, agende ekenyoro goatendi amatanga buna abande, agende ekenyoro korwa chibesa chia ekenyoro buna abande, engaki ngoika ere neba emiaka na emiaka. Erato okarende bono, kera emiaka yao yaikire ogotirimboka, abanto abamino okwabachaete, abanto abamino b'ekenyoro okwabaramete, abanto abamino b'ekenyoro okware kobaita, ng'ai yaye okogenda komenya? Siasa eye yansomire ebinto ebinge sana. Igo, etogosabera omogaka Raila abe president, ekiagera abanto baria egenete, igo bateberete chisegi, rikaba are korigereria Raila chikura. Bakaminyokia abanto ne chitiaga ase chistreet igaa, rika bare kogenda korigereria Raila chikura. Abagusii bagaaka revenge, ase eng'encho yaki, kware kobarwania esegi. Abagusii bagateba onye kogoturwania egesaku eke rirorio, mbuya natoa Ruto, ekiagera bono rende bono twaikire omoiso, ekiagera bono oratoite naintwe na abana bamino, nairende togochi. Abanto baka revenge.

Ruto iga amobuete chikura gose 12,000 bono okumia eching'ai chiabo ase ki? Abagusii igo bachagete goaka erevenge ekiagera omwana omwabo ore igoro aaria oyibasigete ng'a kango nere obarendete, kango nere okobatetea, kango nere agachaka kobaembora. Okoembora abana bamino iga iga naboro bakwerigeria ase siasa ogachaka kobasiekera emerango ogacha bono yaani mogatumeka chinguru chi'omonene bw'ense mogasaria ebinto abanto bakamanya ng'a bono egento togokora otogoaka erevenge. Goika totware elesson togosoma intwe buna abagusii korwa ase ebinto buna ebi. Ekero kwabekirwe ekerogo ekenene, konya abana bamino basike, tari rorio ogocha gotumeka chinguru kobarwania, kaka tingorikwa egasi, ng'ina rende korwania bamura baminto bataranyore egasi, iga erabe obosio kw'abanene, instead yokobakonya. eh, tokwane buya nomorembe, oria okoba ng'a ngong'iraneria are bobe, tari nkomorwania ase ense eroche ne chikamera chionsi, mpaka twasokia obonyira bwaito, tworokie ense, igo nkoirana nyomba, motebi buya ng'aki tokobuna, noba inche kong'e nong'eng'enera inche momura omino, tiga tokore egasi amo. Bono rirorio, nonye ense eye nabwo ayasomanyete, aye buna ondigerereti aye aye aye ondigerereti bono either korwa ase esimi gose ko aye ondigerereti, seino omokagete ng'a moigwane nabamura bonsi. Lakini mwanya kogenda korwana chipara ng'a okoba moetaini? Nakoborie, mbarenge bono iga abasubati bamino moigwanane nyomba? Abamura bono aye ondigerereti, mbarenge bono iga moigwanane nyomba? Lakini nonye ne rituko erimo, mwana gosoka kogenda epara, gosokia obogeti riande bino, gotangasera abanto ng'a ase ene moetaini? Aye obwate chinguru seino, kwana koimoka ochia korwania momura omino omokogoti, ng'a bono aye okoba kwenyarire, obwo nobosa obwo? Ekero kwenyarire igo ogokanyeka abana bamino nabaro bakweiga chifamiri chiria bwate bakaba more abaibi lakini tori komoita igo okomoebareri ng'a yaya nonye ogotoibera bono rende naye ekana koiba omenyere banto baminto. Ense eye ebinto ngochengi bire na baria gwachaete kare rituko erimo nabo bagokogambera kare rituko erimo ha. Baria gwachayete, manyete estory nere ngosoma ase ebibiria, igoro ya efamiri ya Yeso, Jesus Christ, efamiri ya Yusufu na Mariamu. Yusufu karenge omonto ore korosia ebirogo ne chimesa, ecarpenter, kenyora omaaria otabwate nonye ne yaani. Era nonye ne chimashini tabwate are otomeka omosomero nere ande kawaida tu buna omonto omotaka. Abanto igo bare komorama ekero aye gosoma omogano oyio, mpaka abanto bare goika baborane ng'a gaki omochie oyio omotaka iga bori kende nkerwa oo. Abanto bachayete enka eyio mono.

Lakini akamwana ako abanto bachayete, bakagatuguta gochia ase oboeri bwe chiombe, ekiagera ekero omobaro obete, ekero Yusufu na Mariamu bare kogenda korikwa, Bibilia egoteba ng'a bagaserigwa. Ekero Mariamu aigwete bobe ng'a nkoibora are, bagaserigwa, bagaserigwa korwa ase enyomba y'abageni. Barimo ogosoma ebibiri, bagateebwa ng'a ebimoisia bikarua enyomba ene y'abageni ngotiringa more. Chinyomba chiarenge oo chi'abageni abanene, abagaambi abanene, abakansora, ababunge onye barenge ororo ekiagera nomobaro ore gokorwa, abagabana mbarenge ororo, abanto abanene abarito, babekerwa chinyomba chiabo kando. Lakini ekero baserigwa, Bibilia egoteba ng'a omonto akabateebia, Ekero baboria ng'a ng'aki togokora, abu omonto akabatebia ng'a yaya bono rirorio egento morakore, mora moraete gochia isiko nyuma abwo, ase naro abwo chiombe chibegete echabu, morore gose monyore akabaga moikaranse ororo. Nabo Bibilia egoteba. Lakini, goetera ase ayio, noyo Yeso aiboretwe, agacha koba omogambi bw'ebisaku, oyio twegenete ng'a nomonene bw'ense, nomonene o igoro, omotongi igoro na ense, mpaka rero. Nki ntagete gokwana? Abanto aba begete chianga yero bachayire, etanto bagateba ng'a ng'a ng'a ng'a abwo nebi nabo ngotwara bare, bagasarigwa, abande bagaitwa korwa Nyamira bakarenwa chikura, abande bosonga bagaitwa bakarenwa chikura, abande bakarenwa abasikari bagaitwa bagateba ng'a ebi mosie ebi, genda genda genda mokwere gochia gesona aria motwerwe. Abanto abwo babegete chianga yiero, lakini abanto abwo ase amatuko amake are bosio, abwo abwo mware goteba ng'a nkobaara bare, abwo mware goteba ng'a bagotioka, abwo mwaitete, abwo mwaorete chikoro mokabaseri, amatuko are motwe, onye Nyasaye kagwancha. Abanto abwo nabo bagocha kobagambera, abanto abwo nabo bagocha koba abanto abanene, abanto abwo nabo mogocha kogenda sobo gosaba chigasi, abanto abwo nabo mogocha kogenda sobo motugame ense, abanto abwo nabo mogocha kogenda sobo mobatebi tokonyare abana. Ase engencho yaki, omonto ogotira rituko erimo goika otirimboke, egekoba kebe. Nyasaye tari mwana, Nyasaye tari mwanyabanto, Nyasaye tari monto okong'ainereria. Nki ntagete goteba abagosii baminto? Totware amasikani ase abana baminto. Ere kwairwe ekerogo ekenene ase eserekari, sika abana bamino, naye bakobwate chinguru ense eye engima, neba naye omonyene abasigari, neba naye omonyene ami, neba naye omonene, obwate chinguru chiogoita na gotindeka, sika abana bamino korwa nka. basike, ekiagera ekero gwakure, abana abwo nabo bagocha gokorema embera. Ekero kwanyorire omochando, abana abwo nabo bagocha kobuta amatanga botuko. Ekero gwaserigwe korwa amasamba korwa Nairobi, korwa Mombasa, korwa wapi, abana abamino nabo bagocha koirana, batebe ng'a omonto one oyominto, tiga tomobisie obogetiriani. Tari okobaita chingundi, tari okobaita chibunduki, tari okobaita chitiagasi ekero bakwerigereria. Totware amasikani abagusii baminto, buna ebisaku binde. Inche narora o- omosiasi omo okoroka Eugene Wamalwa, Ekero are korigereria Raila chikura Western, baba Didmus Barasa bare komora ama, mpaka egaika iga Didmus Barasa agosoka na abanto korwa ase omosangerekano oye, tindochia okomotobera abasikari, tindochia okomora ama, igo naro ochake komwebereri buya iga ase amakondo, ase abanto bare, okomotebi ng'a Didmus Barasa, yaani osoka ntagete orategerere egento abanto bamino bagokora, ng'ora igo, rakini yare koba ng'ande gose igaa, Kanga abanto nechera bare, rakini rende anyway inse nabo ere, Nyasaye tiga abaseni, totware amasikani ase tore, ase ore emeremo tware amasikani, inka seino tware amasikani, tware amasikani kera ase, ekiagera intwe eyio nere emerito tokiinerete, huo ndio msingi oito intwe buna abagusii, Nyasaye abaseni mbuya mono.